Roland Franco li nixtiqulu l-għodwa t-tajba. L-għodwa t-tajba lilek u s-semija kollha. Fil-fatt, eh, Guido, wara li għamilna it-taħdita ta' bħallum tmintijiem, Eh, fejn tkellimna dwar dan il-lob bil-klim. Aħna għajdu u taqbil bil-klim biskienet fl-ħar darba. Iva, fil-fat eh, kienu ħafna semmija li mux bis ċemplunna waqt il-ħin tal-program, imma il-telefonati baqaw sejrin sawara il-program u kienem eh, għatta semmija li għalunna Anke ċertu taqbiliet li kienu jgħidu meta kienu għadhom żgħar jew inkella jisimgħu n-nanniet tagħhom jgħiduhomlhom, sfortunatament huma affarijiet li jgħaddu minn fomm għall-ieħor, ħafna drabi mhumiex miktuba. Dawna jekk kinhuma miktuba ftit minnhom minn xi studjużi tal-folklor biex jaraw il-kelma kif imxiet u kif kienet taqbel mal-ambjent ta' żmienhom.
Sadattant irrid ngħid li llum se nkomplu b'dan is-suġġett għax dan hu suġġett kbir. Għandu ħafna partijiet minnu. L-aħħar darba aħna għedna illi min għandu xi taqbil jew għidut illi jiftakar ikun fuq ix ikun, basta f'Malta u hekk tagħna tal-Maltin, jista' iċempel u jgħidhomlna. U ta' min jgħid ukoll illi hija ħaġa magħrufa illi meta nibdew insiru anzjani nibdew deħlin fiż-żmien, nibdew ninsew ċerti affarijiet. anki tas-sena li għaddiet u tal-bieraħ, imma hemm dik li tista' tgħid żgura illi l-anzjani iżjed jiftakru bl-amment l-affarijiet u l-kliem u t-taqbil li kienu tgħallmu meta kienu tfal. Fil-fatt din hija regola ġenerali għax il-moħħ l-ewwel ma jieħu l-ewwel impressjonijiet, kollox ikun ġdid, kollox ikun sabiħ. U anki s-sistema ta' taqbil u r-rima u r-ritmu huma ġo fina. Infatti jidħlu fil-mużika, jidħlu fil-poeżija. Forsi mhux fil-poeżija moderna u l-mużika moderna għax dawk għandhom aspetti differenti, ħafna minnhom. Imma fejn jidħol ir-ridmu u r-rima, speċjalment, it-tfal iżjed jiftakruhom malajr u iżjed iħossuhom qisha xi ħaġa mużikali fihom. U nibqgħu niftakruhom, meta ngħid tfal anki aħna konna xi darba, imma niftakru aħna stess ta' meta konna żgħar Aktar li tgħallimna bl-amment nibqgħu niftakruhom. Ekku. U fil-fatt is-semmiegħa tagħna li komplu li komplew iċemplu fil-fatt qaluli ħafna taqbiliet interessanti ħafna u nagħmilhom appelli li iċempluna waqt il-programm. Min ma jistax iċempel għal xi raġuni oħra, jekk irid iktibhomna, forsi iktibhomli daqsxejn, jiena ġifieri jinteressawni biss mhux li nismagħhom biss, imma għandhom valur folkloristiku għax wara wieħed jista' jqabbel u jista' jara humiex varjazzjonijiet ta' oħrajn aktar magħrufa. Il għaliex kif għedna l-aħħar darba, ħafna minn daw it-taqbiliet u għajdut għandhom varjanti f'postijiet differenti Malta u Għawdex. L-iżjed dawk li huma mnissli minn żmien l-imgħoddi u l-antik għax hemm oħrajn, taqbiliet, illi tgħallmuhom missirijietna u nannietna minn xi kotba tal-iskola tal-bidu. Meta bdew jitgħallmu l-iskola kollox bl-amment fl-antik mill-aħħar ftit tas-seklu l-ieħor s'hawnhekk, kien hemm sistema li jgħallmuhom affarijiet bl-amment. Imma ma kienux neċessarjament minn dawk it-tradizzjonali. Dawk wkoll interessanti għaliex jien nisma' l-ommi stess u n-nanna stess ikantaw jew jgħidu taqbiliet li tgħallmu l-iskola. Huma tip ta' stejjer, tip ta' ħrejjef, tip ta' anki nonsens mingħajr l-ebda sens fil-fatt. imma għandhom il-post tagħhom fit-tradizzjonijiet tagħna. U eh, fil-fatt eh, uħut minn dawn it-taqbiliet għandhom nejn li jkunu qegħdin jgħidu ukoll parti mill-istorja ta' pajjiżna. Jekk teżaminhom sew xi ftit minnhom aktar minn oħrajn, jew juru xi personaġġi ta' żmienhom. Mhm. Jista' jkun hemm xi laqmijiet ta' nies li kienu jeżistu f'ċerti żmien u jibqgħu mnisslinek f'xi taqbiliet u sa ninsew min kienu, imma fi żmienhom kienu jafu min kienu. jew inkella juru ambjent jew drawwiet ta' żmienhom illi issa m'għadniex. Hekk u bħalissa hekk għandi quddiem għajnejja logħba li konna nagħmlu Bum Bum il-Bieb Onġi Onġi Onġella, fil-fatt għandha ħafna implikazzjonijiet. Dik għandha għandha anke varjazzjonijiet. Forsi aktar tard illum jew darb'oħra nidħlu fiha ftit iżjed fid-dettall, dik fiha iżjed iżjed aspetti minn oħrajn. Ekku hija interessanti ħafna. U konna nilagħbuha riċentement u fi żmien il-gwerra li għaddiet billi ħafna mit-tfal ma kellhomx jagħmlu għax l-ewwel jiem tal-gwerra ħadd ma mar skola iżjed u refuġjati f'post u f'ieħor filgħaxija bilfors jintaqgħu speċjalment meta tinżel ix-xemx kienu u jibdew jilagħbu l-logħbiet kollha bit-taqbiliet kollha infatti fi żmien il-gwerra l-iżjed li smajt minn daw it-taqbiliet differenti fost il-logħob tat-tfal il għaliex kien hemm iżjed ċans li jinġabru jilagħbu flimkien barra t-toroq u fil-parapetti. Nittamaw li jkollna l-opportunità illi nidħlu aktar fil-fond tagħhom dawn it-taqbiliet. Minn hawn ftit ieħor nitkellmu wkoll ma' semmiegħa li għandna fuq il-linja. L-ewwel telefonata. Iva.
Hello.
Hello. Bonġu, ta' prosit ħafna tal-programm għaliex vera ġġibilna nostalġija sabiħa. Eħe, ma tiswa wkoll għax meta nfakkru għal iż-żgħar qegħdin inżidu ma dak li forsi jistgħu jiftakru huma wkoll il qudiem. Eh, jiena provajt inċempel il-ġimgħa l-oħra, eh, però ma nexxelix naqbad. U naħseb li aktar għandha x'taqsam ma xi ħaġa reliġjuża li kienu qegħdin jgħidu l-ġimgħa l-oħra. Ma jimpurtax, eh, kollha tajbin daw. Issa kemm id-diskors jiena ħadd ħadtu minn għand il-mami tiegħi, jiġifieri kemm id-diskors ħadtu eżatt minn għandha, hemm ċertu kliem ma qas naf x'jfisser ngħidlek il-verità, però jien ħa nipprova ngħidilkom. Eħe, aħjar, sewwa, sewwa. Hemm warda xandrija, dinija dewledija, żewġ annimali jippassiġġaw fil-manġatura, jaduraw l-isbaħ kreatura. Smajt trumbetta ddoqq, ħriġt nara min kien għaddej. Kien għaddej Sidna Ġesu Kristu, mill-istess trejqa li kien ġej kienet ġejja ommu Marija. Qaltlu ibni għalfejn sejjer? Alla sejjer għad batija. Għat-tbatija niġi miegħek, u tawh daqqa ta' ħadida. Fuq ommu l-għażiża, min jgħid tliet darbiet l-Evanġelju kuljum, piena t'Alla qatt ma jara u l-ġenna dritt imur. Dik kienet li niftakar, jiġifieri u bqajt niftakarha sewwa. Jekk hemm xi biċċiet imqabbżin jew ħaġa jew oħra. Ma jimpurtax, dinha ivarjaw ukoll, dinha ġieli smajt tip oħrajn li jixbħuha. Qisu bħallikieku l-Madonna ntiqgħet ma' Kristu waqt li sejjer għall-salbuh u hekk. Dawna kienu varjazzjonijiet jgħiduhom mhux bħala talb kienu, iżjed devozzjoni hekk biex jgħidu xi ħaġa biex iġġib il-ħsieb dak il-ħin. Waħda minn ħafna oħrajn. U jista' jkun li tisma' xi sentenzi li m'għandhom x'jaqsmu xejn, pereżempju dawk li jieklu fil-manġatur għal annimali jew ħaġa oħra, imma dik għad tfisser li, Kienu qegħdin f'post naturali, mhux qegħdin ġo knisja jew qegħdin xi mkien ieħor, tfisser qalb in-nies, qalb l-annimali kienu fil-ħajja ta' kuljum intaqgħet miegħu biex ngħidu hekk. Allura wieħed jista' jagħtiha tifsiriet, imma ħadd ma jgħid preċiż minn fejn ġejjin dawn għax dawn huma taħlit ta' kliem kollu f'daqqa. Infatti, kien hemm ħafna nies fl-antik u anki li m'hemmx kitbiet tagħhom, illi, Kienu jmorru għandhom in-nies biex forsi jaqrawilhom xortihom, biex jgħinuhom f'affarijiet spiritwali. Tista' tgħidilhom nies bħal sħaħar jew hekk, tawhom ħafna ismijiet bħal dawn. U biex jimpressjonaw kienu joqogħdu jgħidu ħafna kliem. Jinvolvi l-qaddisin u l-Kristu u l-Madonna u hekk. Imma suppost ma kinux jistgħu jsemmu l-qaddisin u l-Madonna u 'l Alla. Infatti kienu jukżawhom lill-inkwiżitur u jgħadduhom ukoll inkwiżizzjoni talli semmew 'l dal-qaddisin. għax jidħol isu ġo superstizzjoni u ġol-maġika. Minbarra l-fatt li s-superstizzjoni minn dejjem kienet u għadha kkundannata. Eħe, għax ma tistax iddaħħal affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn biex inti minn għalik qiegħed tagħmel xi profezija jew xi ħaġa oħra. Interessanti xorta ta' min jeżaminha, jiġifieri ma sew għamilt għattielna. Dik biss li niftakar jiġifieri. Le anzi, eh. Anzi kont naħsibha xi parti. Jekk kulħadd jiftakar waħda ġa għandna eluf. Vera.
Insomma, da dak nista' ngħidilkom. Grazzi ħafna, grazzi.
Thank you intom u prosit ħalli tkomplu dal-programm sabiħ, eh? Grazzi u saħħa.
Nawguralkom, bye.
Jekk hawn xi semmija oħra li jixtiequ jwaslulna xi taqbiliet li huma eh, jiftakru jew inkella li forsi n-nanni tagħhom għalulhom meta kienu għadhom żgħar, eh, iċemplunna fuq in-numri 24674 jew 24675. Nubjaċir kiku nisma' ukoll l-semmija tagħna minn minn Għawdex il għaliex kif għadt fil-programm ta' bħal-lum tmint ijiem, ġewwa Għawdex hemm taqbiliet illi huma differenti minn dawk illi insibu f'Malta. U jidher li għandna semmiegħa oħra fuq il-linja. Hello? Hello? Għalaq ir-radio jekk jogħġbok sinjura. Sinjura għalaq ir-radio jekk jogħġbok. Tajjeb hekk aħjar. Tajjeb? Għidilna.
Jiena meta kont żgħira kien ikolli ħafna għajnejja juġawni dejjem u dejjem ħomor. Eh, eh, eh, u kelli t-tija waħt il-mama kienet tgħidli pregera u kien ikollha għajn kbira hekk tal-qarnita. Iva, dikka daqsxejn twila l-poeżija. Imma jekk tiftakar
għajdilna. U kienet tadili jekk ma' għajnejja minn ġewwa għal barra. Waqt li titlob din u se tgħid din il-preghiera jew x'kienet. Iftakar biċċa minnha.
Biċċa minnha. U kienet tgħidli konna nagħmlu salib fuq moħħna l-ewwel, kienet tgħidli salib indews, indews. San Mark u San Mattew. Inżilt ma xtajta xtajta, sibt il-Ġesu bambin. Qalli binti x'għandek? Qedtlu għandi għajnejja tuġani. Qalli mur fil-ġnejna tiegħi. Issib beżbula ħadra, żrajta b'idejja, saqqejta bi dmugħ ta' għajnejja, Santa Margarita neħħili l-qarnita. Daqshekk jien ta' Garried. Fil-fatt kważi kollha, għax dik ha tvarja ħafna wkoll bejn Malta u Għawdex. Dak ha kien ikollhom jgħidulu ċurkett tal-qarnita wkoll. Kien ikollu flok fossa kien ikollu biċċa tleq forma ta' għajn għax kienet tkun meħuda minn bebbuxu tal-baħar illi l-għatu tiegħu forma ta' għajn. Allura kienu jaħsbu li għax forma ta' għajn tajjeb għall-mard tal-għajn kienu jwaħħluh fuq ċurkett. jisilfuh lil wieħed u lill-ieħor u din it-taqbila li għedt int li għandha ħafna varjazzjonijiet jgħidulha tal-qarnita wkoll. Qarnita hija tip ta' polip ġo l-għajn li fl-antik ma tantx kien hemm kura għaliha ħlief b'operazzjoni ta' żmien.
Eh m'għandniex xi ngħidu eh. Imma hija anki mhux bilfors qarnita kienet tkun xi mard ieħor tal-għajn jew kundizzjonijiet oħrajn tal-għajn li ma kinux jistgħu jieħdu ħsiebhom malajr. Bit-tama illi jkun hemm għajnuna supernaturali u jgħaddilek iżjed kollox. Imma nara kienu jużaw. Iva, niftakar kelli tliet xi tliet snin jien ta' għandhom anzjana.
Le, ma tajjeb illi qed tgħidilna għax tfisser li kienu għadhom jagħmluha dil-biċċa xogħol. Iva, iva. U dik l-għajna allura mhux tal-qarnita kienet tkun, kienet tkun daqs. Le, le, l-qarnita m'għandhax taqsam xejn. Il-qarnita hija l-forma ta' dan il-polip ġol-għajn, il-forma ta' kif ikunu t-tessuti ġol-għajn. Jgħidulu l-qarnit. Imma dik, dik li kienet forma ta' għajn, illi jmissu mal-għajn u jagħmluha fuq ċurkett, jgħidulu ċurkett tal-qarnita. Jgħidulu tal-qarnita l-għaliex jużah f'dik l-okkażjoni, f'dak il-mard. Eħe. Imma hi kienet tkun biċċa minn bebbuxu, l-għatu ta' bebbuxu tal-baħar, u tkun forma ta' għajn, għalhekk bedew jużawha għalhekk. Aha, thank you, proset.
Interessanti ħafna li għadtilna għax kif għadtha tixbaħ ħafna oħrajn li smajt ħafna drabi qabel. Imma kważi kollha jvarjaw. Imma Santa Margerita fl-aħħar iżiduha, mhux għax Santa Margerita għandha x'taqsam, jekk ħa jekk ħaġa oħra Santa Luċija għandha x'taqsam iżjed. Imma billi Santa Margerita taqbel mal-kelma qarnita allura jkollha tidħol bilfors. Sinjura, insellmulek saħħa. Inkomplu nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna s-semmiegħa tagħna f'dak li għandu x'jaqsam taqbiliet. Hello. Hello. Lodwa tajba, sinjura. Ħantiħor, hija, proset tal-programm. U ftakart taqbila kien qed tgħid in-nanna.
Għajdinna, sinjura. Għajdinna. Nibda.
Mela, anzi.
Tant, insomma, nafx ġifri xtajba jew li taħan għajda. Daw kolla tajbin, tajda kif ta' għax dawna u mux tal-iskola daw. Eh, tanta, tanta, kamra tanta. Ħames anġli Kristu fin-nof, jina naf li għandi mut, nati kont l-alla, la ta' kifu għastabix, T-tfajjiċ irrid mill-Knisja, ra l-Qarbin u Griżma. Inti d-dnubiti tafhom, għandek niġi nqerru, erfa' jdejk u berikni, kun salvani minnhom. Ħlaqtni meta ridt, ibgħatli kulma trid, ħudni f'dak l-istat li jiena nkun fil-grazzja tiegħek. Ammen. Dinha, dinha waħda minn mijiet ta' talb, forma ta' talb, mhux talb jiġifieri magħmulin mill-Knisja jew s-sapportjati mill-Knisja u hekk, talb li kienu jgħidu n-nies. iqabblu ma' xulxin minn ħalq għal ieħor u minn widna għall-oħra. U ħafna minnhom jgħiduhom qabel l-irqad daw, kienu. Mhux bilfors din il-waħda qiegħda qabel torqod imma kif inhi qiegħda tixbah ħafna għal dawk ukoll fuq f'okkażjonijiet meta jkunu jridu jew imorru l-knisja jew meta joħorġu mill-knisja jew qabel jorqdu. Kienu jgħidu xi talb. Ftit minnu kien b'din il-forma. Ma kienx ikun talb formali bħas-Sliema u l-Missierna u oħrajn. Dan għat-talb tal-poplu jew ġekulatorji kif tista' tgħidilhom, li huma interessanti ħafna għax għalkemm il-kliem jidher ftit imħawwad, imma jkunu derivati minn diversi sorsi. Ekku. Interessanti ħafna. Nirringrazzjawk talli Ftakart oħra għedtni. ma jimpurtax. Għidha, jekk tiftakar Żewġ ways għidha. jew żewġ ma nafx ma nafx ngħidha sew dal-kelma żewġ ways jew wejsiet, tal-ponta tal-imwiet, tlieta kalogni, erba' vanġelji, ħames pjagi, sitta blanduni, seba' sagramenti, tmien terwieħ, disa' kori tal-anġli, l-għaxar kmandamenti, l-ħdax dixxiplu, tnax l-appostlu, tlettax il-ġenna ġostru, l-erbatax il-kelma li ħarġu minn fom Kristu. Ġieli ngħidu anke aħna qabel norqdu. Iva, dik dik interessanti wkoll għax qiegħda qisha logħba bil-numri. Tibda minn wieħed, tasal sal-erbatax. U f'kull wieħed tiftakkar f'xi ħaġa li għandha dak in-nur, bħas-seba' pjagi, l-erbatax l-istazzjon tal-Via Sagra, il-ħames pjagi. Interessanti ħafna x'tiġbor dawn devozzjonijiet. Ma kenniex ta' b'skola ta' Malha, Le, dawna mhux bl-iskola.
Kienet affarijiet sbieħ. Dawna kienu kollha ta' qbil jew għajdut jew kliem. L-iskola ma kienet tidħol xejn, għax dawn la kienu jgħallmuhom l-iskola u lanqas fuq il-kotba. Dawn huma kliem. Jgħidulhom ta' fomm il-poplu, jiġifieri kif jaħsibha l-bniedem, id-devozzjonijiet li jgħix fihom, jipprova jtihom ċerta sura, u meta jgħiduhom iħosshom li qegħdin iżjed jikkomunikaw ma' Alla. Nirringrazzjawk ħafna talli għedtilna. Speċjalment l-aħħar waħda għax ma tantx għadna nisimgħuha wisq, u fiha xi erba' sinniet neqsin ukoll li għedtilna int, imma nsibuhom ukoll. Nirringrazzjawk Sinjura. Saħħa. Saħħa. Hello. Hello. F'għad kellna semmiegħa oħra fuq din il-linja. Imma nieħdu l-opportunità nieqfu ftit hawnhekk mit-telefonati Guido u nsemmgħu lis-semmiegħa tagħna xi ħaġa oħra hux hekk? Għidilna.
Le, dawn il-taqbiliet jew kliem hemm ħafna minnhom li huma bla sens. U nistgħu nisimgħu mingħand diversi nies, mhux biss ta' qbiliet bla sens li jitgħallmu n-nies bla mment, imma wkoll, kif ngħidu, qisu logħob tat-tfal, li ngħidilkom waħda minnhom jien, per eżempju, dinha kemm-il darba smajtha, u tisimgħu li bla sens ukoll, per eżempju, diri diri dembi l-qattu żgirifli dembi, dembi ravjula saħħa sinjura, għada jkollna tieġ bil-laħam u t-tiġieġ. frawli biz-zokkor, pastizzi bis-summien. Issa dinha ma fiha l-ebda sens meta tgħidha kull ħaġa maqtugħa mill-oħra. Imma dan huwa logħob tat-tfal. Illi huwa logħob bid-diskors, jgħiduhom it-tfal, kienu. Imma anki per eżempju meta tgħid frawli biz-zokkor, għax kienu jagħmluh biz-zokkor il-frawli u jiekluh, għadhom sal-lum, ma qabel kienet iżjed faċli. Pastizzi bis-summin kienu jagħmluhom ukoll fl-imgħoddi, issa m'għadhomx jagħmluhom pastizzi bis-summin. Qabel ukoll bil-laħam u t-tiġieġ fit-tieġ kienu jkunu. Għax il-laħam u t-tiġieġ kien jittiekel f'okkażjonijiet speċjali. Eħe, u kienu ħafna drabi, iżjed fl-antik, kienu jieħdu t-tiġieġa qabel it-tieġ mejta lesta biex imbagħad isajruhielhom tkun lesta għall-għada. Il-mistednin, jiġifieri.
Il-mistednin meta jmorru jarawhom qabel it-tieġ jaħdu t-tiġieġa magħhom biex tkun lesta għat-tieġ u jiklu minnha huma wkoll. Ekku, jikkontribwixxu jiġifieri wkoll għar-reception, għar-riċeviment. Nitkellmu ma' aktar semmiegħa dwar dan is-suġġett minn hawn u ftit ieħor. L-odwa tajba, Sinjura. L-odwa tajba, Susin, u l-odwa tajba sur La Franco. Għajdinna, grazzi ħafna. tal-programm, u l-odwa tajba s-semija kollha. Ħalli ngħidlek hekk iġbok, jiena se ngħidlek, eh, se nerġa' mmur bħala prayer żgħira di Iva, anzi.
Eh. Eh, din nanna għal-mita għal-ħfrelhom it-tnejn il-mama tiegħi. Il-mama tiegħi għal-mita lili, Jien għallimtha 'l binti u binti qed tgħallimha 'l bintha. Sempliċi ħafna qabel jorqdu t-tfal biex ma toqgħodx tgħabbihom b'ħafna, ifhimni, prayers twal hawn tal-iswit. Kienet tgħidilhom din li se tgħidilna. Kienet tgħidli din li se ngħidlek jiena.
Se norqod u nistrieħ. Glorja 'l Alla u għall-erwieħ. Se norqod, sa nirpoża, nagħti ruħi 'il Santa Roża. Ġiex anġli fejn rasi, ġiex anġli fejn riġlejja, il-Madonna ġewwa qalbi u l-Bambin qiegħed f'idejja. Spiritu s-Santu birikni. U daqs hekk, u dik kont ngħallimhom anke s-subin tiegħi. Le, fil-fatt, dina hija l-bażi ta' waħda l-iżjed li kienu jgħidu. Eħe, eħe, ġieli forsi ġa qaluha, sorry. Le, le, imma anke qaluha forma oħra. Eħe, eħe. Imma kważi kollha kienu jdaħħlu l-kelma Santa Roża. Eħe, eħe. Mhux għax għandha x'taqsam mal-irqad, għax meta tgħid il-kelma nirpoża trid iddaħħal xi qaddis bil-kelma tispiċċa bl-istess mod. Infatti l-qaddisi ħafna minnhom kienu jdaħħluhom għax l-isem tagħhom idoqq ħafna mal-poeżija li jkunu għamlu. Imma xorta waħda hija devozzjoni għax Santa Roża u Malta kellha d-devozzjoni tagħha wkoll, bħalma kellha Santa Margerita li semmejna qabel. Nirringrazzjawk talli għidtilna għax din hi waħda mill-iżjed komuni u ħafna jew kollha ta' min jiftakarhom. JB Stores, dejjem il-biskot. U agħmel ix-xirja tiegħek għand Bibas Ta' Homepesh Road, il-Fgura. Nixtieq li nitkellem mas-semmiegħa kollha li għandna fuq il-linja bħalissa imma l-ħin ma jippermettix imma ngħaddu biex nieħdu forsi l-aħħar telefonata llum. Le, jistgħu anki għal darb'oħra li nintaqgħu u anki min irid iktibilna jekk ikun jista' u jibgħatilna, kważi kważi iżjed faċli għal kulħadd, imma jekk. jilħqu jċemplu aħjar. Iktar nieħdu pjaċir li nisimgħu leħen is-semmiegħa tagħna x'jgħiduha wkoll bl-intonazzjoni li jkunu tal-mela. Iva, imma jekk hemm oħrajn qatt ma jistgħu jaqbdu kieku jiktbuhielna almenu ma nitilfuhiex nafu kif kienet u nirringrazzjawhom bil-quddiem. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq li jaqsam magħna dawn l-istejjer żgħar, dawn it-talbiet. U talbiet u taqbiliet. U taqbiliet, iva, mela jibgħatuhomlna l-indirizz huwa Guido Lanfranco, Guido Lanfranco. Programm bejnietna. RTK Media Centre Blat al-Bajda. Ngħaddu malajr malajr għall-aħħar telefonata. Hello. Hello. Għidilna sinjura. Prosit tal-programm, nirringrazzjawkom ħafna x'tagħmlu ħafna ġid. Eh. Ħa ngħidlek, jien nas talba kienet tgħidli n-nanna mta kont kekna. Tiftakara għajdin, għajdin namela. It-tifħir natuk mulejja, għalla sitna nistqarruk, għaliex int missir minn dejjem, kemm ħlajaq ġiħjatuk. Jagħtu mdieħ l-anġli tas-sema, is-smewwiet u l-qawwa tagħhom, korobini, sarafini, ta' sikwit tinbirkuk magħhom, Ja qaddis, qaddis, qaddis, Alla Sitt il-ħlejjaq kollha, l-art u s-sema bik mimlija, ismek jikber u jitgħolla. Mal-appostli ġie mamqaddsa, kemm profeti ġew ħabbruk, kemm martri ċaċru demmhom ma jafux kif ifaħħruk. F'edina l-arta Knisja Mqaddsa, istqarr li fdek kullimkien. Missier ta' bla tħal f'Alla kbir minn qoddisien, nistqarr ibnek kol kif nistqarr l-ibnek kollumkien, għaliex hu Ruħ il-Qodos li jistħoqqlu qima t-T. Dak Ġesu' Sun tant tal-glorja, ent Missier eben etern, Marija kif tmerrejt biex taħlisna mill-infern, mill-infern kif reġt trebbih, dak l-għadu ġibt minn taħt, għal dawk li ma jemmnux, minn tas-sema saltna t-taħt, ta' Missierek fost id-dija, int li qiegħed fil-lemin, nemmnuk in-nhar il-Ħaqq, tiġi mħallef għall-bnedmin. Nitolbuk għalhekk Mulejja, il-għajnuna tista' tina, għaliex demmek il-għażiż, inti għoġbok rettif din. Agħmel inti għala dejjem, aħna nkunu magħdudin, mal-maħtara minn tant ġenna ingawduk mal-qaddisin. Minn kull deni lilna ħares, għaliex aħna ulied tiegħek, sa kuljum lilek inbierku, indukrana kuljum miegħek. Aħna fik blek min nitimgħu, tama ħliefek la m'għandniex, Mulejja, għala dejjem la nintilfu tħallinix. Imbagħad in-nanna kienet tgħidli, Għaddi sa glorja Patri, l-anġlu kustodju sabiex jadurah fis-sema minflokna, l-ġessagrament. Tajba ħafna di.
Kemm xejn twila, all right, wasalna għal xi biċċa oħra mill-programm, imma ħadna gost smajniha għax di qatt ma smajniha di l-waħda twila li għadtilna inti. Nirringrazzjawk, eh? Insellmu lis-semmiegħa tagħna wkoll, Guido, kien programm interessanti ħafna u hemm ħafna xi ngħidu dwar dawn it-taqbiliet, dwar dan it-talb u anki għajdut ieħor, nittamaw illi nkomplu ngħidu aktar. Inkomplu darb'oħra u min ma jistax iċemper jiktib omna biex ma jintilfux. Nirringrazzja lis-semmiegħa il għaliex eh, mingħajr il-isem tagħhom naturalment ma konniex eh, insiru nafu eh, aktar dwar dwar dan dan il-klim dwar dawn it-taqbiliet li kienu. Aspett folkloristiku. Ekku, ekku.